Kāti, kua huri tātou ināianei ki te, ki te tohu o ngā tohu, ā, ki te tohu e kīia nei ko te tohu oranga angitu. Anā, kei konei tonu a Tākuta Rawinia Higgins, ā, kei a ia ngā whakamārama me te roanga atu o ngā kōrero mō te tino hautipu o te reo Māori, ā, kei a koe e kare.
Ā, ko tēnei tohu i wānanahia e Mātou e te Poari o Te Taura Whiri, mō te tangata kua roa nei e whakaaro nui ana mō tō tātou reo. Tēnei Mātou o Te Taura Whiri e noho nei i raro i te ture hou mō te reo Māori, Ko mātou kei te ārahi i te Maihi Karauna i te taha o ō mātou hoa, ā, ko Te Mātāwai tērā kei te tara iti o tō tātou whare o Te Whare o te Reo Mauriora. Engari i mua noa atu i te whakatūnga mai o Te Whare o te Reo Mauriora, tērā tētahi tangata i whakaaro nui ana mō tōna iwi ake o Ngāti Raukawa. I whakaaro nui ana me pēhea e ora ai tōna reo, tōna reo o Ngāti Raukawa ake, ā, i roto i tana hapori o Ōtaki. Nō reira, koia tonu tērā e manako nui ana kia whakatipu tōna pā harakeke i te reo Māori, ka mutu nōna te whakaaro nui mō tēnei rautaki reo Māori nō mua noa atu i wētahi atu, ā, ētahi atu iwi nō mua noa atu I ētahi kaupapa reo Māori, ko Ahorangi, Whatarangi, Uniata tēnā.
Ā, tēnā koutou. Kua tonoa ahau e Pāpā ki te kōrero i te pō nei. E māharahara ana ia, e pāngia nuitia ana ia i tētahi mate ka pā ki te kaumātua. Ā, kāre ia e hiahia kia kotiti wana kōrero i mua i ngā mātanga reo o te motu. Ā, engari i Rawiri e mihi ana ki a koe i ō kupu mōna, hāunga ko tērā wāhanga whakamutunga mea ana he pūrotu ake taku Pāpā i a au i tērā mohoera. E mihi ana ki a koe, otirā, ki a koutou ki Te Taura Whiri, i te ātaahua o tā tātou noho tahi i te pō nei, e whakanui nei i te kiri uka, i te tō ngakingaki o tēnā o tēnā i tēnei pō. ki tō tātou reo. Me mihi hoki i runga anō i te hononga i Te Taura Whiri i waenganui i a Tāwa koutou me Ngāti Raukawa. Tērā pea tētehi kōrero kāri te tino mōhiotia nō te mutunga o ngā tau 70 tērā wā e whakaatuhia ana, i whakatakotohia e Pāpā ki mua i te aroaro o te, o te Minita Māori o taua wā, a Duncan McIntyre kia whakatūria tētahi kaikōmihana mō te reo Māori. Nā, e rima tau i muri mai i tērā, i whakatūria ai a Te Taura Whiri o te Reo Māori. Me mihi anō hoki ki te hunga kua whakawhiwhia ki tēnei tohu i roto i ngā tau, uh, waku pāpā, a Pou, a Tā Timoti, a Te Wharehuia, Huirangi te tū atu rā ki taku whaea nei ki a Iritana e noho mai nei. E rongo ana a Pāpā i tana iti i te taha o ērā maunga teitei, o ērā tupua tonu o tō tātou reo. Uh, kei te tuahine Stacey kōrua ko Mātai, e ārahi nei i a tātou i tēnei pō, tēnā kōrua. Ai, rima te kau tau pē ki muri tērā whakaaturanga Wana kōrero ki a David Longi mā mō te pouaka whakaata teihana tuatoru. Nō reira, tika ana kua 50 tau a Pāpā e pakanga ana mō tō tātou reo te take. Ka whakarāpopotohia aua 50 tau i roto i te toru meneti. Ka hoki mai a Pāpā, otirā mātou, i Canada i te tau 1973. Ka tīmata i reira tana pakanga mō te aoranga o te reo i roto i a Ngāti Raukawa ki te tonga, i a Ngāti Toa Rangatira, i a Te Āti Awa. I kitea e ia i tērā wā kua mōioio, kua mohorīrī wai, kua tāmatemate te reo ki te takutai, ki Kāpiti nei. Kāre te reo i te rangona, i waho, i ngā pōwhiri, i runga i ō mātou marae. I kitea hoki I roto i ēnei iwi e toru, tōna 40,000 tāngata te rahi, kotahi anake i raro i te 30 tau te pakeke i mōhio nei ki te kōrero Māori. Nā, i whakahuatia e taku pāpā, e taku koroua e Monty te ingoa o tērā ko Mauri Ora. Ka waihangatia te mahere o Whakatupuranga Rua Mano, ko te oranga o te reo Māori tēteha o ngā whāinga matua o tērā mahere Rautaki whakapakari nei te iwi. E whia mano ngā hui, ngā wānanga, ngā kaupapa i whakahaeretia i roto i ngā 25 tau, atu i te tau 1975 ki te tau 2000. Ka tahuri hoki a Pāpā ki te ako i te reo, ka rīia i tupu i roto i te reo. Ko Uncle Pat, i kite rā tātou i Uncle Pat, i tērā whakaaturanga koia tōna tino kaiako, Tatū atu ki ngā Minita o te Hāhi Mihingare i tērā wā, me ngā pakeke o ngā iwi o te motu i haere mai ki te manaaki i te mahere o Whakatupuranga Rua Mano. Me mihi rā ki te Tōhaunui, ki te Ringa Horanui o ngā kaumātua o ngā iwi o te motu i manaaki i tērā kaupapa. Ka tū ngā kōhanga i muri mai, ka tū ngā kura, ka tū a Te Wānanga Raukawa ērā tūmomo kaupapa katoa. Nā ināianei e rangona ana te reo Māori i ngā tiriti o Ōtaki, i ngā toa o Ōtaki, i ngā kura o Ōtaki, i ngā kāinga o Ōtaki. E kīia ana he tāone reo rua a Ōtaki, ā, 50 ōrau o ngā whānau Māori o Ōtaki tonu nei ko te reo Māori te reo o te kāinga. Nō reira, ahakoa manawa kairoke, kua kiriuka, kua tōngia ki ngā kī a Pāpā, ko te reo Māori te take i ēnei 50 tau. Ko tōna whānau tonu, wana tamariki, tokowhā me tō mātou māmā te hunga whakamātau i ana whakaaro, i ana mahere, i wana rautaki. Ā, i ētahi wā ko mātou te papa o ērā tūmanakohanga, o ērā hiahia ōna. Ka mutu ko māmā tōna tuara. Nā, e hanga māuiui ana a Māmā i tēnei pō, engari ko Pāpā tonu i tēnei mea nei ka waewareware ki te whakahua i te ingoa o tō Māmā. Nō reira, ko Māmā tōna tuara i ēnei tino tau. Hei whakakapi ake, i te tau 1974, 74 tēnei, o tērā rau tau, i tae atu a Pāpā ki tētahi hui whakarauora i te reo. He mea karanga e tētahi mātanga reo o tērā wā kaua ko Tīmoti, tā Tīmoti, tētahi atu. Ko te whakatau a tērā mātanga reo kua tūreiti e te iwi. Ka mate tō tātou reo ahakoa pēwhea. Ka tū te ringa o Pāpā. Koinei tētehi pūrākau nui i roto i te whānau, nē? Ka tū te ringa o Pāpā, ka puta tana pātai. Me pēwhea e ora mai anō ai te reo e te mātanga? Ko te whakautu a te tangata rā, kua tūreiti. Ka mate te reo, ahakoa pēwhea. Ka tōaitia tana pātai, Me pēwhea e ora mai anō ai te reo, e hoa? Ka tahuri te tangata rā ki a ia, ka mea, E, kua kī kē au ki a koe. Kua Tūreiti, kua Tōmuri, kua oma te hōiho, kua kati te kēti. Ka tōaitia, ka tuatorutia tana pātai, E hoa! Ka rauihi ia ki te mōhio e hea ngā mea kāre taea, e hia ana ki te mōhio me pēwhea e ora mai anō ai te reo. Ka tahuri te tangata ki a ia, ka kī atu, Whata, anei. E kite ai koe, e kore taea, me pai ake o tamariki i a koe ki te kōrero Māori, me pai ake a rātou tamariki i a au tamariki ki te kōrero Māori, me pērā tonu te āhua i roto i ngā whakatupuranga e rima, Ka ora te reo i waenganui rā i tō whānau. Nā, kua kite koe ināianei nē, kua oma te hōiho, i kore taea. Te kōrero a Pāpā ki a ia, Tēnā koe, ka hoki mai ia ki te kāinga. Nō reira, koinā tā Pāpā ki a koutou, ki a tātou i tēnei pō. Ki a tātou mātua mā, ki a tātou kaumātua mā, Tērā tētahi rautaki ā-whānau e kōrerotia nei. Ehara i te mea me whai pūtea nui, ehara i te mea me whakatū ture e te Whare Pāremata, engari kē, me oati noa iho. Me oati tātou mātua mā, ka pai ake ā tātou tamariki i a tātou. Me pai ake, ka pai ake ō tamariki i a koe. Ka mutu, Ka pai ake wana tamariki i a ia, otirā i a koe, ā, haere ake nei. Nā, e toru Kirihimete pea ki muri, ka pēnei mai a Pāpā ki a mātou. Ka pātai atu mātou, he āta tikanga o tēnā mahi, Pāpā? Ka mea mai ia ki a mātou, kua tutuki te wāhi ki a. He pai ake koutou aku tamariki tokowhā i a au. Ki te kōrero Māori, nā ēnei nei e tukuna ana tēnei rākau ki a koutou, me pai ake aku mokopuna i a koutou. Ā, haere ake nei, ka ora te reo i i roto i te whānau, Muniata, ka ora te reo i roto i ō tātou whānau katoa e kare mā,